Vawi inah chuanin Haw kawng leh airport vel, Guangzhou China airport vela kan chet tlatna vel te kan en dawn a ni. Tah hian video te hi ka dah that zel ka ti kha chu chu vang chuan nia tia thla ka lak zel a then chu ih dah that zel atana ka tih vang a nia. Hei hi ih kan haw dawn a ni tawh a ih China chu. Singapore, Singapore chu Kolkata a ni leh dawn ni. Chuanin hei hi China Airport, Guangzhou Airport kalkawng a nia. Building te i pui thei khawp mai a, tianin thla la pah hianin tian kan thu mai mai a.

a nalh thei lutuk a pangpar lawm mi lo nih bawk phei chuan hei tian a sen dan te pawh hi chi hrang hrang hi a awm a tian nalh hlawm tak a ni zam zo tawi chi buk chi kan tih ang te te pawh kha nia maw hemi airport thian te mut thluk lai vel te hian kei chu tian thla lah hian ka lo awm thin a a then chu mu thlu chuang lo a kei chu tian thlalak hi ka peih hrim hrim a tian ka lo la char char thin a ni. nuam ka tih zawng a nia thlalak hi a tangkai ve bawk sia ti hian a hnuai in let leh tur lo awm zel kha thil nuam ve tak a nia.

Airport chu kan lut ta a a zau in a nuam bawk si a tian thla te kan han la ho vel a keini a kal ho kha maw.

Chumi zawhah engtiang kan lo lang ve a ni. Kei leh ume lawi leh mah leh mi Zavi. Ropua chungah chu tum kan zawm chuan. Kan thlir kual vel phei pah mai mai tawh a ni chu. Kan zawm dawn a ni. Kan hmuh tawh ber kha chuan. Thla kan han la leh a, a nuam ve mai mai tia thlalak te hi maw? Hei chu in a airport ah. Awl thawng deuh ten thla kan han la vel a ti a. Engmah khai leh ah te nawr te nei loh ang vel khan te hian kan han kal vel a. Inti awl thawng deuh in a em em in kan bazar thin a. Haw dawn ni ah hi chuan haw dawn. A nana lah hi chuan kan tia tih hianin hahdam deuhin thla te kan inlak chhuak a hlim deuhin kan awm ve ni chu maw hmuh tur a tam bawk si hei perfume to thei hlawm teh mai nia aw he hei dior to thei chek chek a nia luh pawh kan lut ngam lo mahse tian thla te thlalakna han lo tel ve a a buai vel mai mai a ni. Zu in duh em? Hei hi eizu zawrhna zua cheina zua ber nge eng nge eizu chi hrang hrang a awm a ni tih vel a ni i tel ve mai mai tho ang eizu in mi ho tan ka rawn hawn sak lo mem che au. Ka tho ngat ang kan in nawr leh a.

Hei peihna cham a ni tih hian maw kan kal kan kal mai ni rei tawk ni a kalna tham a ni a sei lut tuk a a thui lut tuk a guangzhou international airport a nia singapore lam panin kan kal dawn a ni i ding e tuna chi lo inawr ve thung a. Tihian bag zawng ten kan kal a thla te kan inlak sak vel a, ih saitawngin kan vawi khat zin nan hi vangin ih chhinchhiah atan dah that atan tiin theih pat tawh pa tam hi thla kan la ve nen thei leh thei lovin buai chung chung in nawr bag ak chung leh ih trolley nawr chungte pawn te hian kan inlak ve hram hram thin a ni maw. Hmarsa deuh chung chung te pawn mahse nakin a Pathian zara kan tam chuan sumdawng mi te kan nia zin mi te kan nia kan la zin zel ang a kan China vawi khat kalna kha tih khanin ngaihchang kha kan la nei a khang vel a en let tur khan kan tia kei pawh hei ka cher hle a ka chaw ei tia tui lo a keimah hi hemi lai vel pawh hian. tha hi ka nei lo em em a ni mahse zin turin pathian inchakna te dangte min pe a a lo awm em--